Mae'r Senedd yn newid. Tan yr etholiad hon, roedd 40 aelod yn dod o etholaethau ac ugain fel top-ups o rhanbarthau ar draws Cymru. Nawr mae'r Senedd yn tyfu o 60 i 96 o aelodau, gyda un ar bymtheg o etholaethau yn rhoi chwech aelod yr un yn y Senedd. Fel rhan o hyn, mae system rydyn ni'n defnyddio i dewis aelodau'r Senedd yn newid. Y tro hyn, bydd un papur pleidleisio i bob etholwr ac ar y papur hwn bydd rhestr o bleidiau ac ymgeiswyr annibynnol a bydd pob enw sydd wedi cael ei enwebu i fod yn aelod o'r Senedd ar y papur. Bydd y system newydd yn defnyddio'r fformiwla D'Hondt i benderfynu faint o aelodau mae pob plaid yn cael ym mhob etholaeth. Byddaf nawr yn defnyddio esiampl ar sail poliau diweddar i ddangos sut mae'r system yma'n gweithio a faint o seddi byddai pleidiau'n cael gan defnyddio'r system hwn yn yr esiampl rŷd i penderfynu arno. Peidiwch â phoeni gormod am y rhifau eu hunan, jyst dilynwch am y methodoleg. Yn yr esiampl hon, mae Plaid Cymru wedi derbyn 31.7 y cant o'r bleidlais, mae Reform UK wedi derbyn 27.1, Llafur 17.1, y Ceidwadwyr 11.4, Y Gwyrddion, saith y cant, a'r Democratiaid Rhyddfrydol, pump pwynt saith y cant. Fel y blaid gyda'r nifer uchaf o bleidleisiau yn yr etholaeth hon, mae Plaid Cymru yn derbyn y sedd cyntaf. Nawr, rydym yn cymryd nifer o bleidleisiau cafodd Plaid Cymru ac yn rhannu hwnna ag un plus y nifer o seddi maen nhw wedi cael hyd yma. Felly rydym nawr yn haneru nifer o bleidleisiau cafodd Plaid Cymru, a nawr mae Reform ar y brig a maen nhw'n derbyn yr ail sedd yn yr etholaeth. Ar gyfer y trydydd rownd, rydym nawr yn haneru nifer o bleidleisiau Cafodd Reform, ac mae hynny'n rhoi Llafur ar y brig, a maen nhw'n derbyn y trydydd sedd, a mae person cyntaf ar eu rhestr nhw yn cael ei ethol i'r Senedd. Mae hyn yn cario ymlaen, rydym nawr yn haneru nifer o bleidleisiau Cafodd Llafur, a mae hynny'n rhoi Plaid Cymru nôl ar y top. Rydym nawr yn rhannu nifer o bleidleisiau Plaid Cymru ag tri, a mae hynny nawr yn gadael Reform nôl ar y top, Felly mae Plaid Cymru wedi derbyn yr ail sedd i nhw, a nawr mae'r Reform yn derbyn yr ail sedd nhw, a mae hynny'n gadael y Ceidwadwyr ar y top, a nawr mae'r Ceidwadwyr yn derbyn y chweched sedd yn yr etholaeth, a dyna sut mae'r seddi wedi cwmpo. Dwy i Blaid Cymru, dwy i Reform, un i Lafur, un i'r Ceidwadwyr. O dan y system newydd, ni fydd is-etholiadau rhagor, Os mae sedd yn mynd yn wag trwy marwolaeth neu aelod yn ymddiswyddo, bydd y sedd yn cael ei gynnig i'r person nesaf ar eu rhestr nhw, os maen nhw dal i fod yn y plaid ac yn dal yn fodlon i fod yn aelod o'r Senedd. Os oes neb ar ôl nhw ar y rhestr, mae'r sedd yn aros yn wag tan yr etholiad nesaf mewn pedwar blynedd. Dyna sut mae'r system pleidleisio newydd yn gweithio. Rwy'n gobeithio bod hynna wedi'i esbonio'n ddigon dda i chi. A ie, yeah, cofiwch chi bleidleisio ar y seithfed o Fai. Lloyd Warburton ar gyfer y Cymro ym Mae Caerdydd.